rega ndipukute foni yangu tichinyatsokontinue mm. right so chati iri ndere musi wa mwana wamaipukuta foni yake womashure nyatsooneka
right
chati iri ndere monday monday 16 march event yange yaitika the following day inini ndiri palive kana windo rakavhurika ndinzwiri saka tete vakarova mwana wangu mukomana uyavo mm. e, eh, pekutanga handiti then pechitu ndobva ndavati tete marova mwana wangu chichi handizvide watwati e, eh, ndobva ngende namai maka vaenda kubedroom inini bva ndasara ndinavo tiri tiu tichitukana vachindituka ini ndichivatuka tichitukana tichitukana unoziva kuti vakazoita sei vakazongoyerekana mhm. vanyarara bva vafonera dhedhi wavo bva waramba ukanyarara kuti ini ndirambe ndichivatuka ndizvo ndobva nyaya yapera inini bva ndatozodiscover kuti ndosika vangu vanyarara vangochema okay fine nyaya bva yatozopera ngende bata aiwa musaita zvekutukana chichichibhoo bva totoenda unorara tete ndakabva ndamuka makuseni vasipo tiri kuti vanenge vanyepera mhama kuti ndadzingwa saka vanenge vakufanira kuenda kumusha kuti vanopruvha zveshort vadzingwa so day iriri musi wa 16 march im so sorry ndakakutadzira i don't hate you ndotokufarira ndotokufarira with my heart handikuvenga musori ndikati chingoitai life yenyu iwe nadhimo dhimo ndiye munin'ina wangende ndimi munotipesanisa nevabereki every little thing makutonoreporta zvikanzi im just saying sorry i didn't report that time ndakazongovaudza kuti aiwa it was a misunderstanding even if handina kutaura navo but im sorry my heart is heavy ndikati skanzi im not like that handizi eliugewo anongoripota i wanted kutotaura newe nezuro but i wanted to be calm im sorry ndikati yo mam said wakaunganirwa nehama dzamaloti mogara nesister yake yet you know vaiudza ngende kuti akaunganirwa nehama dzangu but tete ndivo munhu anogara nesu anogara ari kunoko anoziva kuti mai makava nekumba kwavo ndikati mogara nesisi yake yet you know my sis got her own place takatora 350 yake tikanobhadhira mota nanhasi hatisati tamudzorera pakarira fadza madzimai tairara pa one door muroom make zvikuoneka apa patakunyatsosvika pa tanyatsosvika pastudio saka takupaka inenge isisasheki ndienda kukwanisa kuisa foni eh. pagumbo waiziva eh, mota Eh, pakarira fadza madzimai tairara padhoo pake muone room she sold her car ini nangende tasungwa ever since i met ngende taingofamba tiri three inga ndakati yuri ngaauye adzidze kuno wani vakaramba yuri kahanzvadzi kaulengende kadiki mm -hmm. kagrade six ndakakati inini ngende patakabva kugeto tichiuya kuzogara kumaubra ndakabva ndanotora mwana wangu kumba kwedu mwana wangu aigara kuaspindel ndobva ndamutsvagira nzvimbo paalexandra waiziva ndikaburitsa mari yakawanda kuti pawanike nzvimbo but ndakabva ndati kuna mama ndoda kuti iwe rauya uzodzidza kunoku vakatobvuma wakati bo mama vangende foni yaluka ndikati ndoda kuti mama ndoda kuti mwana uye uzogara kunoku ndo ndopandakazotsvaga nzvimbo ndawesta mari yangu ndabhadhara ndadii panda yangu yekuti achiuye bva varamba ndo reason yandiri kutaura pota kwewo eva unonyepera mama kuti inini ndozadza hama dzangu mumba sei yet you know kuti handigari namai maka vane kumba kwavo inini ndakatora yuri because ndanda kugara nemwana wangu ndezvida kubalances because yuri anoita zvemusic wanzwisisa mm -hmm. saka ndaida kuti adzidze kunoku achingaine mwana wangu namatai ndizvo mm. ehe ndo nyaya taitaura apa kuti saka imimi wai muchida kungondiipisa kunani kuna mama ndikati zvese zvemafuta ende whatever i do it's not your brother's ideas it's mine sometimes ndotomufosa zvikanzi i never told her about that plus inini handitorina kana problem namai maka because i know everything i know everything even kutogara navo there is nothing wrong inini even that night handina kutaura namama i know everything and im deeply sorry for all that i don't pretend kana ndiri ikoko i don't hate ndenge ndichitofara handimborina kana piki yehatred pauri nditete ka mm. uri kunzwa mm. e, avo vadzoka futi tete vaya vakuti i know everything kuti you are the one one paya wakatonditengera zvinhu with your money chaiyo even ndiri kusa kwacho ndiri kusa kwacho kana ndichida something i ask you not my brother even mari ndaikukumbira zvakaoma uchindiisira one i don't hate you mimi my heart is heavy iam so sorry i don't see muroora mauri inini i see my only two sis apa vanonditi ndiri chembere i see a family iam hate iam drained i found munhu wandinotiwo anondinzwisisa achindidzidzisa life mauri i have learned zvimwe zvinhu i changed my life through you i really appreciate there is no one who can replace the gap i have never been i have never been iri papi inonzi chii i have never been at peace and happy ndini uh, i was happy ndinemi apa im sorry ndikati i try very much pandogona napo asi e eh, iwewe namai maka hamundifariri saka ngatingoraramei semararamiro ataiita hanzvadzi yenyu isati yakubata kamari nditeta uri kunzwa mm. ndini ndee ndichitotraya mm. ende tete the reason why vari kuuya vachinyepa its because she knows my heart she knows kuti chero ndine proof andimbofe ndakasvika paextent yekudai but ngende ndiye atozondifosa kuti im tired nezvaunenge uchiitwa nechi mm. uri kunzwisisa mm. right ndikati mai maka wakambonzwa wachindikumbira mari kana chii its because she knows kuti ndinopedza i work very hard so never think ndodya mari yaulenge ndese mafungiro amoita i told you kuti just stick, stick by me tiri kushanda mai maka wakambonzwa wachindikumbira mari here kana chii its because she knows kuti ndopedza i wish you all the best